ई मिलो बहुत दिन भए गेलै अब मिल तऽ हमरा कपार खराब कए देलकै सब गोड़ा ओ एकटा छौड़ा के रहे बुढ़िया की के श्यामलाल ओ श्यामलाल आँय? सुनै छ मिल बेचै छ मालूम भेलै मतलब मिल बेचै छ तू के कहलक अ ओ बोलैत रहे मतलब समलाल मिल बेचै छै विदेश जाइ छै कतय जाइ छै विदेश तऽ हमर माय नहि देखे छै एगो छोटका छौड़ा के पढ़ायल के विदेश ओतऽ जाके टका कमबै छै अच्छा आ हमरा ई मिल ओ ट्रैक्टर ओ थ्रेसर बुढ़िया दए देने छै गड़ा में बान्हि कऽ अच्छा बुझल ने हम्म, अब सब दिन हमे एक बेर दौड़ के जाइ छियै ट्रैक्टर ल एक बेर दौड़ के जाए थ्रेसर लग कहियो कोनो वायरिंग फूट जाए डिस्पोजल नहीं भेटे छे बुझल ना हम्म। कहियो एकर वायरिंग कहियो ओकर नोट और थोड़ा पैसा कम बचे तो मैं ओकरे टा नाम ले छे हमर बेटा खूब कम बचे घर में जो ओकर नाम नहीं छे हमें जे छे हम्म।

केना तऽ मिल बेचे वाला छै बेचबे ने हो तऽ कहे कि एते दाम पड़ते तऽ बेचबे ने कते कते दाम रखने छै अगर के लेते हमे लेबै तू ही लेबा हँ ई देख ले चीज पहिने बढ़िया से देख लेलियै मतलब ई सब देख जे मिल बैठल छै तऽ बैठला मिल के तऽ ओहिना मतलब बीज है

बेचे वाला छियै दाम बेचे वाला दाम ना तो करी मंगनी मांगे वाला प- पैसा दाम छै एकर तब लागै छै तू नहि बेचबह का तू कते लगबे छ एकर दाम देबह हम खाठी दाम खाटी हँ एकदम एके दाम कते कह अस्सी हजार ओहिसँ एको टाका बेसी नहि देबह

मोटर ठीक छ ना मोटर पूरे ठीक छै गन गन गन घर चलै छै मोटर त नए लागै छै नए छै मोटर भर घर लगेलिए त ठीके दाम छ ओसे बेसी दाम के लागने अनि पर पड़बा त दवा द हम दे देबो कते तक में देबो

छोड़ देबे दुनिया मिलते हमरा की सोचै छियै जु- खुट्टा जुती गोर छै ने टंगड़ी तऽ हाँ। जुत्ता जेते तो भेटै। दोसर बियाह कर लेबी क्या लेबै तऽ तोरा मे मिल हम बेच देबऽ मिल नहि बेचऽ तबे हम रहबऽ न तऽ हम चलि जेबऽ छोड़ पता चल जेबी चलि जेबै घर छोड़ मिल बेचबे चल जेबी जो हाँ तोरा एहिना- हम मिल बेच ई देबऽ भैंस के जे दूध खेली आ कोढ़ी जे मोटा गेलो ये दूध खा के छाली ए

तोहर बाप देने छौ ई मिल टका हैं हमर बाबू देने छै ने मिल गए पैसा हाँ। तब मामा जे हमरा देने रहो जैतूक में हाँ। नाना मर गेल रहो हरी नीपना रहिए ये कट्ठा जमीन हाँ। उ बेच के बाप मिल बैठेने छौ की रहो बाप तऽ मिल मामा के दए देबो नहीं नहीं मिल बेच के ई करते की फिर से कहत ना ना मिल छै हमर हाँ। चलै छै तऽ तू मिल कथी लए बेचै छी बेचबै लऽ

चार चार घर के लोग हो। बाप रे बाप, हमर अरे मिल लोग। मिल मिल हमारा हमारा घर में है तो ए घर छोड़ मगिया दिया। कौन सी है तो लगा बहना लेना चाहिए दिया जा ना, छोटा जवाब तू ए, ना। सुन ना हाँ धन हमरा ई मिल जे मुठिया चार है छै जे पूरे परिवार हमर खाइ आ लक्ष्मीए चीज के विश्वकर्मा बाबू जे बेच लेबै बेच लेबै। तब तऽ जे पेट भरबे न करतू पेटो न भरतू

मिल बदल दोकान दोकान जेतै बैठल फुरतै ए बा तू ही दुआरा घर में रहिए कहू के खूटा गाड़ के है, मिल ना पटिया चलाबिए इहे मिल से तऽ घर चलै छै चलो, घर घर से चलै। चलाबै छै एक- एकरा बाहर पठा दिंदी बेच लेते कोनो चीज बुझला आ एकटा जन मिस्त्री आनि के दे चप्पल हाँ मिल सजा। हमरा बाहर पढ़ा दिया सिलोट के रख दिया घर में ई सिलोट रह दो घर में हम रहो बाहर में